Adam ogly ýalançynyň ýalanyny Çyn sanypdyr egri bakyp gülenini. Gam çekme, eý, dünýe, her kim alanyny Garza malyňdyr, ýene gaýdyp bir gider diýýär Magtymguly şan. Adam ogly ýalançynyň ýalanyny Çyn sanypdyr egri bakyp gülenini. Adam pahyr şu dünýe adama gülenine hoş bolýar diýipdir, dünýe maňa gülýär diýip diýipdir. O dünýe seni men masgara etip gülüp otyr. Gam çekme, eý, dünýe! Oham dünýäk näme diýýä, Magtymguly şan. Äý, dünýe, narahat bolma diýipdir, Falany menden kän mal ýygnady, menden kän zat aldy diýip, Herakl ýaly adamlara narahat bolup ýörme, dünýe diýipdir. Näme diýip? Garz malyňdyr, ýene gaýdyp bir gider, içdiçgin titräp ölüp gider, hemme senden alan malyny äpberip gider diýipdir. Hemmesini äp berip gider. Häzir-de otymykam Herakl patyşa bolup? Ir gitdi güpürdäp. Gaýtam namasyny hormatlap, agtyk-çowluklary altyndan bolan, gyzyldan bolan sandygyň içinde saklap, şu nama biziň aramyzda dursa, biziň mülkümiz elimizden gitmez diýip, näçe ýyl Fransa elinde saklapdyr. Altyndan bolan sebediň içinde, altyndan bolan sandygyň içinde sakla. Soňra mu'min musulmanlar jeňe şo tak baryp, hatda şo patyşaly bilen oturyşyp, şo namany birje ogşaýly, birje maňrymyza süýkäýli diýldi, etmäni, musulmanly gözläp, aglap, gözlerinden ýaş akýanmyşdy. Resulullah janyň şol mübärek namasyny gözläp. Emma Hirakl özüne berlen nygmatyň gadyryny bilmäni, ady tutulyp ýazylan namaň gadyryny bilmäni, Patyşalygym elimden gitjeg-ow diýip kafyrlygy begelläp, kafyrlygy intihap edip gitmeli dünýeden yhlas bilen Allah Tagaladan dilemeli boljakka, imanly türkmen doganlar, Hudaýa, dünýä, heleýe, mala, bir adama allanyp-da, kalbymdan iman sypyrylyp men kafyr bolup dünýeden geçä gamaýyn diýip. Allah Taaladan muny dilemeli boljak. Bir zatlara allanyp, aý gülsem bolýa, näme etsem bolýa diýip-de Hudaýa men dünýeden bir iman geçämaýyn. Aý bolmazam bir zat halal haram, näme bijire, näme bir zat diýip-de, biderek öz edýän işim dogurlajak bolup-da, Hudaýa kafir bolup geçämaýyn diýip Allahdan wagt-wagt dilemeli boljakka. Hudaýdan dileseň Hudaý berjek däl diýmez hiç wagtda. Dünýäni dileýänlere Allah Tagala beripdi. Ahyret dileýän, rahmat dileýän, nur dileýän, hidaýat dileýän, iman dileýän adamdan Allah Tagala berjek däl diýmez ahim. Erhamur Rahimin ahim Allah Tagala. Muny görüň ulkan ders. Ahyrky zekepde Mesihiler eňilýänmişdikler, ruku ýaly etýänmişdikler. Biziň şerigatymyzda haramdyr şeýtmek. Bir topar öýde gelinler-de gaýynenesine salam, gaýynatasyna salam berende kän eňilmek dogry däldir. Fakat kellesini gymyldatmalydyr. Ýaşynýar dämi? Gaýynatasy geljek dämi? Ýa bir ýaşynýan adamsy? Fakat kellesini. Içinden-de Salam aleýkum diýmeli. Ýuwaşjaçykdan Selämualeýkum. Salam. Emma gerşini bilini gymyldatmaly däldir. Fakat kellesini fakt. Şo salam berenligini belli etjek. Emma ýagşy eňilmek ol haram zatdyr, dogry zat däldir. Bu-da ýöne ahyrynda bir meselede. Allah Taala kalplaňyzy iman baýlygyndan doly edip aýyrmasyn hiç wagt inşallah. Hudaý Taala şu dünýeden hemmämiz Resulullah we Allah Taalaň mähebbeti iman baýlygy bilen dünýeden geçenden bolaýlyň inşallah.